लिए या बोलिए कि रे बहुत चीज मिरचाई के पेड़ है, मिर्चाइयो देखिए के पेड़ रोपलिए या हाँ है देखे छियै सरसों के गाछ सेहो रोपलिए या हाँ अपना बाड़ी में सब किछु रोपलिए या एम्हर आउ ने देखबै छी ई सब देखियौ बैगन फड़े वाला छै बुझलियै आ एगो फूलो के गाछ रोपलियै ये बुझलियै कि नहि ई सब हुआ ओतऽ अनार के गाछ रोपलहुँ हुआ बुझलियै कि नहि बहुते चीज रोपि देलियै एबरी विचार छै कि एहिमे भिंडी सेहो रोपबै हाँ रमतोरै जेकरा हाँ ये, कहै छै, हाँ। सेहो तोड़बै सब रंग के सब्जी रहे ना तो ठीक रहे ठीक रहै छै हाँ ई राख जमा केने छियै बुझलियै कि नहि राख छिटबै ताहिके बाद आँय? ई की भेलै आ ये पपीता के गाछ एते टा के भऽ गेल हमर कमे एहिमे भऽ- तऽ पाँच छओ गो रहैए एके गो देखाइ है तऽ पाँच छओ गो रहै तऽ की भऽ गेल कि जाने गेलियै ये, के तोड़ि लेलकियै ये हमरा मोन बुझाय है ओ बेचना के बहु तोड़लक हन बेचने के बौ हँ ओ, बेचना के बौ अहाँ केना बुझलियै ये हे ये उ रानी के हम ए- अच्छा से बुझे छियै बुझलियै ओ। बाप खाऊ की मुड़ी मोचड़ी ओकरा मुड़ी मोचड़ के चूल्ही में लगा दू अपना सैह ला आँय? तोड़ने है तो सैह के लीवर गड़बड़ छै ने हाँ। पीलिया देने छै हाँ। ओ पपीता के तरकारी खूबै छै ओकरा आइ- पिलिया में ओकरा पिलुआ धले आय अरे कह वाह। त एते शौक से हम रोपली कहली अपना घरवाला के बढ़िया खजवा पपीता रोपी ह आ से रोपलक से एको रति भोग होय देलक हैं, हमरा हम ब्लॉक से बिया आनि कऽ रोज पानि पटबै छलहुँ देखू तऽ हैं? गे टाटी वाली फौती वाली तोरा मूड़ी मचोड़ के चूल्ही में लगा दियो गे

टिबिया अहाँ के हाँ। टिबिया अहाँ के खूबैत है तू बुझलियै लगे कि रहे नहि? एहने एहने हाँ। बुढ़वा सन के करत रहे है हाँ आइ आबऽ दियौ ने धऽ कऽ देबै एकदम ततार बुझलियै कि नहि धऽ कऽ हाँ। कि जहाँ पर पकड़ा जाओ ना घीच के आ पीस देबे सीधे हाँ बुझलियै कि केते नहि शौक से रोपने रही पपीता है केना नीक हेतै ओकरा ए, बेचना जखन के ई बौके। देखतियै रहे तोड़त ना हाँ। तखनी तो हम गट्टा पकड़ के उल्टा देतियै हाँ। तोड़ देतियै रहे हम। की करते छोड़ देते की एखन कनी भेंट भऽ जाओ ने तब देखा दै छियै दुनू से बहु मिल कऽ मैल नहि छोड़ा देलहुँ एक तऽ पिलिया हमरा लगे है उ बैगनो आर तोड़ लेलक हन। देखू, बताइयो देखू, देखू। एते बड़के बड़के झमटगर पेड़ आ कहीं बैगन नहीं फड़े ओए ओही ने कहलहुँ ये एहि में त मारि रहे फड़ल ये मारि रहै फड़ल ये हाँ। ए दुआरे ने माँ के कहलू रहे कि हरियर हरियर सब्जी अपना बाड़ी से तोड़ के लए आबू रुक जाओ ना जाय छी रुक जाओ ना असकतिए अहाँ के धैले अरे रहे आज के कम की करब असगरुआ छी आज जब असगरुआ छी। चमुआ के बहु भेट जाए तो अहाँ एकदम थकुच देब अब बेचना जे हमरा भेट जाए ककरो हम बेचनुआ के चेहरा फाड़ि देबै खकुच देबै हाँ। जाहि नाते मसाला रगड़े छियै ने सिलौटी लोढ़ी पर हाँ। तहन तऽ धो देबै पीस देबै ने आखिर बौ के करछे से मालूम अछि बढ़ैया मालिक के हाँ ये हाँ। दमगर छियै दमगर छियै हम हाँ। ओनाहिते- हाँ हम देखै छियो बेचना के हाँ देख लेउ हाँ आइ तऽ हम ओकरा छोड़बै नहि जे नहि से करम कऽ के से- धऽ देबै सही कहै छै आँय? आइ हमहूँ नहि छोड़बै हम बड़ पहिले फुलवारी ताकै छियो हम लगबै बेचना छी, हम के। ओहे बेचना बेचनी ला खोचना खोचनी ला कि हम अपना ला आँय

धड़कन में बसा लिया आहारानी थी हमर राजा बना लिया अरे बेचना तोहर बो हमर पपीता किया तोर लख रे हाँ रुको पहले अहाँ के घर वाली कहाँ है से पहले बताबू हमर कन्या हाँ कनिया हम नैहर गेलन नहीं यार गेलन आहा कथी ला नैहर गेल से पहिले बताओ कथी ला जाए है कथी कथी लेके गेल हन से कहू तऽ कनी हमरा उ तऽ सनेस बना के लऽ गेले हैं बहुते कुछ पूरी तरकारी और अथी सेव वगैरह सब पपीता वगैरह सब देखलिए सुनिया हाँ, तोरे सुनलियै बहुत- ना? हाँ, बुझ की गेलियै, कहल बुझ अहाँके मालिक हमरा तऽ पहिले पर पहिले से शौक छलै हन कि कथी तोरा बहुत कहै छै चोरे नहि बुझबो होतो। ने। बुझली ना पपीता रे पपीता पपीता गाछ तोड़ ले में, लगता है। देखी तऽ एकोटा छौ गो पपीता है हैं ओहो। तोरा शौक ला रो- रोपले रहियो पपीता कि हम अपना शौक ला हैं रे बेसी खाए के शौक हो ना आ बेसी नैहर बो के ले जाए के शौक हो त कहीं एगो बगीचा में पपीता रोप लेतो हे- अलग से हे मलकिनी हे पपीता मलकिनी। गुस्सा- गुस्सा गुस्सा होइ छी रे गोसाउ ने त की जा दियो तो लगे की भ गेले एने अरे, चल

अयो मालिक हाँ। है छोड़ दियो छोड़ दियो के ना एना नहीं करियो है रुकू पहले अहाँ के की सजाय दू से पहले अहें हमरा कहू अब जे रुकू बोलू गलती कल के हमर घर वाली हाँ तो हम माने छी हाँ। अब जे अहाँ सजा देबे हम उ मानब हम सजा देबै से हाँ। कुप्पा के मुँह फुला देबू तो रखो किया

तू की केला की केला एक की केला बेचनी तू सिखेबो करे छथिन हमरा लम बाजे की केला बेचनी ये जाय दियो जा के ना केकरो देबै। घर वाला थोड़े सिखबे है वो अपने नहरे के चोर नहीं होते नहरे से सीख पढ़ के आयल ससुराल में थोड़े घर वाला आयते मात्र सिखा अब देलके केकरा मन में की है हम जाने छे मालिक जाने दे, छी मालिक एक जन्म केला तऽ ई दुर्दशा छौ जेना लागै छौ कि पियरिया धेने छौ आब एना चोरि तोरि करबै तऽ ओहि जन्ममे की ले पेबै हैं आइके बाद गिरेबानमे हाथ धऽ लेम आ कहि देबै कनियाके कि दोसरके बाड़ीमे झाड़ीमे ताक झाक नहि करला तऽ टांगके हड्डी तोड़ कऽ धऽ देब हम हुएँ पर बुझलियै ठीक है, ने मालकिन ई गलती भऽ गेल ओकरा तरफ से हम अहाँ से माफी मांगे छी कान पकड़े छी आब माफी ई मांगे से गलती पेड़ नहीं मे हेतै। लटक जेतै पपीता माफी मांगे छी अरे एगो दूगो तोड़ि लेलकै तऽ की भऽ गेलै? आब देखियौ ने, भगवानक कृपा छै, पूरा सौंसे पेड़मे पपीता अहाँके उगि जायत। हँ, उगि जायत। जाय दियौ मलकिनी, ओकरा तरफसँ हम माफी मांगै छी। आब भगवानक दुआसँ अहाँक पपीताक पेड़मे सौंसे पपीता लटकि जायत। हँ, फड़ि सौंसे जायत। लटकि जायत। हँ, सौंसे समझलियै। लटकि जायत। आब तोरा हड्डी-गड्डी तोड़ि दै छियौ आ भगवानक कृपासँ तोरो हड्डी-गुड्डी जुटि जेतौ। हँ, हँ। हे भगवान चल चलू आब एकरा डी गुड्डी चक्कर में लेते चल हर जगह हमरा हाँ। बेइज्जती सुने पड़े है अब के चक्कर में हर जगह हमरा बेइज्जती होए पड़े है गन देखलिए सब्सक्राइबर बाबू अहाँ संगे एना नहीं हुए जो अहाँ की वीडियो निक लागल होए तऽ अहाँ सब्सक्राइब करू लाइक करू कमेंट करू आ बेल आइकन एखन के दवाना नहि भूलबै